Gaki monsabiranie efamiri ya Jemisi gaki, ekonyeke gaki, natemire natema gotamia omogaka one, lakini egashindikana, lakini ase oyo omoitete Nyasae na namorigereria naende namoiraneria. My father, my big brother, bono am I next? Am I the next target? Bono batagete gokora efamiri yaito pi.
Nabo nchandegete goikera igo moise gosoa ase enyomba eye ekero nenkeiyo, onye ndiri abwate amaariko anga twateba na amaariko abunigwa lakini kende nkeiyo, goikera bono iga tindamanya ng'a kiaitire, ninche ng'a ondagete obokong'u obo oichire enda yane. Ngatebiwa ng'a tata omino anyorekana, aitire.

Naivasa.
Haya, togende gochia aba. Naki okorokwa amarieta? Erieta riane nkorokwa Elija o mariba. Elija o mariba. Aye tata ng'aki okorokwa narora ngoika komanya. Eric Ongeri. Eric Ongeri. Mwancho morigereria Obosongo Vibes, echaneli yaito ya chirankoma ase ogokoretera amang'ana agendererete ime y'ebinyoro anene, ime ya gusii ekiagera intwe togokwana ekegusii. Na kaka botambe ngokwana naboria abagusii ng'a ninki kiabeire gusii etogocha korigia abasasiroti, ababasta, na abarisia, torangerie omosangerekano omonene nyamira, na oyonde gusii stadium aria, torue ebing'wanso gose ebirecha natobwatoke ebirecha bitobwatete. Yaani abagusii yaikire ase we don't value obogima bwa omonto. Yaani kaka nabo nkoboka mambia, ng'ende mwe neighbour yane, mong'ente muna chebigoti, motige abwo ng'ende, naende ng'enderere komenya, yaani igo tu abasikari nabo bagocha barigereria iga babogorie omobere baire mocherie egasi eyio erere abwo iga. Gusii abwo nabo twaikire timanyeti ninki ekebe, aye iga igo nde ekenyoro giaa Kabosi, Kabosi iga ere eward ya Ibeno, ime ya constituency ya Nyaribari Masaba. Ekaunti ya Kisii. Nyaribari Chachi ekaunti ya Kisii nateba nyaribari Masaaba ekiagera nomopaka Nyaribari Masaaba eri gochira igoro aria ng'umbu aria buna oroche eri Nyaribari Masaaba na gocha iga bono Nyaribari Chachi. So ase nkogenda nomochigete ore ime aria esiri batirire riraba ime aria baria nabo bare omopaka igoro igoro gochia ime ata ime aria. Nki kiandetire iga nanyora oroboti ng'a omwaka nare maega omwaka omonene aged omwaka omonene iga. agatoka omobere orutire para, aitire asunyuntire tata omobere oyio aitire, asunyuntire okobuga ng'a ne yaani okobuga ng'a ne timanyeti okobuga na abanto bare gosunyunta chibando chiria ebuni, yaani asunyuntire mororo taakire lakini aa asunyuntire akenge kaa igaa asunyuntire omotwe oyo okobata iga ogwotota, agatoka. Agatugutera ase nare baroka kegogi, kegogi Samuel nateba gochira ogoro aiga, omwaka oyio iga abwate efamiri enene, omorwori oye iga amenyete Kitale, nere konya no amenyete lakini iga acha iga for a holiday around five months ago, but what is interesting, omwaka oye ekero agotokaitire, egesaku kengabo na ekio igo, arutire para, para abwo nse abwo manyinga ataiyo, yaani omanyete ekero omonto aitire nabo okorora egetiringe abanto bare komorwania, nabo okorora amanyinga, lakini nabo arabete igo manyinga taiyo, embranch atwete that friday evening, nabo akamogete igo tatwereri, meaning omwaka oyio ogaitetwe somewhere else, bakamotransport bagacha bakamoruta para abwo. Lakini kaka egento kiagera nache aa na ekemo, in 2009. Omogaka oyo oitire, omwana oye omomura omonene nere, igaitetwe mogaso saa saba igoro. Banto bakaminyoka iga bakamobwata, bakamotaria ekenyoro aye iga bakamotaria, bakamoira bakamoita saa saba chia mogaso igoro bakamoita bakabata chienda bagasenyenta agakwa. Bono korwa erio mpaka bono, it's almost fourteen years ago, korwa two o nine mpaka bono, abanto bamoitete mbamanyire, nabo bagotara epaara aiga mbarochi igo mpaka amarieta mbamanyire, rakini not even a single person obwatirwe, omanyete tiga ngoteba, omonto nabe omoibi echwene, omonto nabe omorogi, omonto monto taiyo inse ya erioba obwate chinguru chi'ogoita omonto onde, eyio ero nchanya konyarekana boigo. Nonya na ebibiri ngoteberwe naki omonto ogwakana egesiomba, Nyasaye bweka, Bono abanto aba bagoita, nabo bare bamanyire, polisi mbabamanyete amarieta, efamiri nebamanyete by name, lakini tiga nkoboria abagusii, aye bono ekero ogotarabori kwabo ogakora omwago kwabo eke erongi na esati, ogotarabori, komaete ebirengereri ng'a abana banyare babe bagachandegete ase egete bare chintakana, naye gwaetete abaibori babo, ng'aki ebo akiri yao nkooo rikonde ndire bori rigwaka ime kwararengereri ng'aki ere, aye bono ng'aki okorara bubu. Yaani borere oraire boria okogora ogesete oborangeti, ogoika kwararengereria ng'a omochie onyarebe inche nabaitete abana baria bakona gochandeka aria batabwati endagera ng'a ninche ngerete. Nko chirana nchirabe gose tokoreta chinyomba, chirana chitaere omanyete bibilia egoteba ng'a okorageria igo okobwate mpaka ekiare giakane, ekiare giakane emeaneti ng'aki? Aye onyore omwana, omwana oo anyore omwana, omwana oyio anyore omwana, omwana oyio ekero anyorire omwana, eraha naro ekoerera. Bono it means ng'a aye eraha nigo okobwatia bakokwe, ekiagera abanto na abake sana bakorora ekiara egia kane, abana, abachokoro, abachikororia na ebichie mbene, na abake sana bagoika abwo. Inki kwerentere emechando, rakini etokobori iga, totaragenda gochia ororo toigwe estory buna ere ekiagera eyio nomogani twaere as'igoro igoro, nkogenda tore gokwana na bamura bamwabo noo bare, nkogenda tore gokwana na momura oye naro ororo otigarete aye igaa na abande, gokwana tore na omorogi oye nere noo are, na abanto bande we try to understand what is really going on lakini inche ngokurera abagusii baminto, hakuna haja hakuna haja oite omonto, boria omonto ng'akii aye tata omba ogo, nkwasugeti oboremo bwane, nkong'iraneria ore gose ng'aki otagete, hakuna haja ya kuua mtu.

Naye magiate titori ki? Oo, kai, mbuya sana. Abagatoteba titori ki? Bono riria twakorigire mpaka aya bidiri ng'a toroche twachire komanya ng'a omopaka nore insa.
Kabisa. Erio etakwanire ekero bakoroka?

Omonto omorigereria finally twaikire maiga ase omochie oyo iga buna achaka gotebia what a very interesting story na ekero ogotegerera nabo okorora ng'a na amaabera amanene natebigwe ng'a iga agoturo omopaka igoro igoro igoro, omopaka o Nyaribari Masaba. naaaa nyaribari richache constituency nyaribari bare masaba na nyaribari richache igo oro rogoro atore constituency kera omwaka gocha rogoro korwa omo mpaka nsa aria iga roche aria na gocha. Iga iga ii iga ii igoro buna kaboyi. Kabosi lakini econstituency ki nyaribari masaba ng'a yaigete. Nyaribari masaba eywo yaigete iga aria bi bare rinde igoro bare omong'ina oo iga aria enyomba emate eh.
Igo chinyomba chiria aria iga bono gochia rogoro. Masaba. Nyaribari masaba igo bono gocha inwe more nyaribari richache okay. Gekorokwa William Angwenyi. William Angwenyi.
William Angwenyi tweresa ng'o ng'a omochie oyo ng'a ng'aki ore, yaani mbamura bare nkamura. Iga iga omochie oyo oito, okonyora tore abamura saba. Saba. Eeh bono. Johana ogokwana ng'a William Angwenyi, omariba. Bono nabochia gokia chimamosi mambia, ogochia koboka, agaikara igoro iga aria, akanyora abamura bande bakorwa korwa kigogi. Ekero bakorwa korwa Kegogi. Kegogi ng'ai ere aa bono buna tore iga? Kegogi iga ere mwene iga. Okay.
Ee. Aa. Ekere togo ekere ntareka Kegogi. Igo Kegogi ere constituency eng'ao na eyaino? Ee bono.
Aha. Eyio iga ere, iga ere kweri Masaaba. Ere Nyaribari Masaaba.
Eeh. Aa. Ekero naikire nchera, tokoemana na abamura babere iga, oyomo akorokwa Philip, Tong'i. chirima mbi saa kumi na mbili bagontebia na pole kobabuna pole neyaki mo mokong'a na momura omino korwa James mogeni nare iga omariba nasi kwanyora ekaraire epaara igoro noo abanto baiyire nkoirana ngochia korangeria abanto korwa nka iga iga na James mogeni iga atokire ekare epaara igoro. Gochi kogenda togochi kogenda togokure ba abamate bagokurakurwa iga na abana abachorwa twange na barabwo. Togoika ororo, tokanyora na omwene na epaara igoro are aria. Epaara yaye ase arire bono ng'ai? Nkwerende abure ogoro abwo ase ogoteba. Ke- kegogi. Kegogi.
Eeh.
Eeh.
Bono twanyorete twairete amang'ang'ani igoro, are na chingoma chinyinge, ebikoto nabibekire ensemo, mbura temotonyereti tatoreti kende gionsi. Togochi korigereria rituko ase chinguru ebikoro bito bire nabo bibekire ekemo ensemo yaane kende ensemo aa. Na enyimba abwate, tochi korigereria rende nabo ekura tekebete iga aye nabo ekura tekeendete iga agwo, mosabu chibu okigwa ogisabure geseni ogoyia ogo rituko tokonyora noo are. Gwaasa goteba buna inche aya tinyamanyeti. Ogoteba yaya aya aya namang'ana amakong'u ng'ii kera omonto are paara igoro iga, korwa botuko okanga rende nyuma amache taiyo. Igoo rituko eria gotokaa chumamosi, Eeh ewa chumamosi maambia, eeh chuma erimo okoroba embura netwete, eeh ndatwete, enyinge, enyinge, lakini erimo monyorete bono tatwere eria yanga nonya. tatwere eria yaya.
Ehe. Oo rende, twakegete okonyora abasigari bakiamokire bachire, Mm. rende ba- ba- bakore rituko rende omobere iga agwo, ekero iga, abasigari ba ramasa bagocha, rende bagompima mpima iga, bakoimokia omobere bakorana nao. Bono nabo toiyo nogokumia omochie oyo nabo ore oo omotaka, iroka nyomba iga iga chia emasabati kende gionsi, na ekonda agande okora, na echi kogenda togokora omochie oyo. Nonye na omong'ina oye ase are na ekonda agokora, tabwati kende gionsi, bono natobwate ogokumia, nonya na epirinti omanyete ase tore arusi, gaki togakwancha onde buna eamotende yonsi, etokonya gaki ase ogwancha kwaino. Erimo monyorete ense aiga igaa, Eeh. naraire ka? Aa Rituko- eya- rituko eri chuma botuko. chuma botuko aa inche intwe toroche inde, aya. nkasikia nkasikia gokora. Ai chikonda egekonda arenge bwoba, omosigari onde okorokwa na chui. Nkonywa are.
Ee nkonywa Mm. eoa. Rituko eri Friday ii rigima morochene nere? Aye. Tigatiga mogoroba lakini rituko rigima. Aye nturochaine. Mm.
Aye. Are oyio okarenga bono ase enyomba yaino omino? Are oyo ogataha.
Oyo ogatano.
Eoa. Aye noyo okarenga? Ninde oyo okabere.
Omura bamino moyo bare bonsi? Ee, moyo bare. Mm. Ee, bono. Aya egesimo monyorete rogoraa, Ee. ne ekwerende esa elocation eng'ao, e- elocation neyemo, gose ne sub location chire tofauti? Elocation ne eng'ao eye ase tomonyorire, Mm. ne eye yaito ne eng'ao. Mm. Ee, bono. Bono oyio koreng'ana buna abanto bagotebana na abasani baye barenge rituko erio, nki nki bako nki akoborigwa bono? Ekiagera onde taratoka gototebia naende naaa nkoborigwa gware kende. Mm. Aye onde taiga otebire kei. Mm. Aye bono. Inwe mobwate ripoti ng'a momura omino mbaetaine nonde? Gose nabwate deni yonde? Eh, teni aye ii twanya koigwa ina teni ero oo. Mm. Aye. Mm. Mm.
Igo bono machibo buna itire mobwati? Machibo ntobwati, Mm. tiga rende na tokonya koboria na naete toteria akaboria amandazi nara, Mm. nabwate siringi hamsini kanywa amandazi taiyo, Mm. ne ching'ende. Mm. Omanye naye oyio oteri na eri mambia nabo aye achete agatweresa njera iga ng'aki ominto oyo ochete esaa mbiri mwane agasaba ching'ende agasaba amandasi, amandasi akabora ng'a mataiti tiga ngwa omogati, akana omogati tindi koira, omogati ngochi koigwa ta. Bono bagatigana nere, nonye nere achete oro ogakore gagokumina nki eke, ee omosani one ecustomer yane egocha yangoria ching'ende iga ekero rituko, nabo akogora ching'ende ogocha gokora ki? ocha koriera gose origie oo, egekoo onde taiyo monto taiyo bamenyete komong'a iga, ndagende gokwera gose buna ache aye iga aganse ekonda gagochie, eeh bono. Igo omonto tarache ande abate ng'a ntwarenge naa nyarebe rituko erio ya efriday, Aa onde- ase akorete egasi mwachiete oro. Ase akorete egasi ende inde intochiete oro monyene agoteba, ekero namotumete gochia empesa eywo ase hoteli eywo, akarusia esegi mia mbiri oro, Eoa. Ase amarieta ngoroku Elija, atakare omariba, ninche omomura omokogoti, ngobwati maremu eria gatato. Bono inche nigo ngamenyete esaidi ya Nairobi, ndanyo- ndanyore amang'ana aya rituko ria Jumamosi maambia omoruki one gakong'akera esimi, no- omoruki one tamenyeti kanyoo nere, nigo akamenyete esaidi ya Bosongo Maate, namenyete na efamiri. na abana bande, ninche nigo ngamiete na abana bande Nairobi. Bono rituko ria Jumamosi maambia saa kumi na moja ekero riakong'akire esimi, noigwete amang'ana abere iga abwo? Ngotebia mang'ana ki? Ngomotebia aga gagontebia noigwete buna James James nigo atogete ebara igoro kang'entire, gaitire ororo. Nkamoboria araria? Kegoki moino. Buya anti yane, anti nere kegogi moino, buya anti yane epaara igoro. Omoborie igo igo. Igo ogaitire akabeku muya anti yao isiko, yaani Ang'e epaara. nepaara, ang'e nepaara igoro, buya anti yane, enchera ya kogenda buya anti yane. E anti eyio, mosubati omwabo mama Mo- omino. mosubati omwa mosubati mama, omwabo- Ah.
mosubati omwa mama, Ah. asogete ensemo ya kegogi moino abwo. Oyio mosubati omwa mama. Eh bono, komobwati eria ya gatato.
Eebo. Bono ng'aki ekobe coincidence, abanto aba okay, enchera mwaeresire okorora ng'a omomura omino taiteirie abwo ase abekire. Yaya taiteirie. Ekiagera kanga amanyinga inga naro, kanga egetiringo nkero, naende embura eyatwete Friday, kangwe natweirire chianga. Kanga egetiringo nkiarorokanete. Chianga chirochio nchiabwate amanyinga?
Chia chianga baria baigete ororo, ekiagera buna bakoeresa, nchiabwate manyinga, amanyinga ayio naende konyora omereire, amanyinga omateke ekero omonto aituru, okonyora. Nakire emioro.
Ebamwagete amaiso ayio nyigwete bamoitete amaiso omotwe chimbaru echi bagachi Igo yaani ebe are komosunyuntera egento gete getari korusia manyinka geta eh. getari korusia manyinka mobere Okay. torochi Mm. bakamoita chimbaru echi mbamoitete abaigete ororo bagateba nabachete komo rigereria bakanyora bamoitete chimbaru echi mbamounete sana alafu niga iga amaiso bamoitete amanyinka bono omire. Mambiiri bono ekero bakorigereria amanyinga nigo omererete omobere rende amaiso iga ase bare komoita omotwe oyo, amanyinga omie omire nabo aa bare kong'iresa eh bono.
Bono inki kegenderete ase inaa bono igioo? Bono eke naki giatosire. What is going on? Eke naki bono gesinyete, ekiagera ogoitwa okwo, nonye intwe togosimia ekiagera.

Naende gotirimuka iga mpaka rocheni, omogondo na omonene. Iga echaye yaye, iga nkoe amaato Echaye aya etari onsibie. yaye, Ah. aba ne chikasini chiaito chitirimbogete gati yabo ase echaye echio bono iga. Okay. Omogaka nigo abwate oborimo, oborimo obonene, akarua ororo rende bwa emonke eria tata yaani omogaka ase okoramoete, akamobogera mumbu, nigaa.
Inwe buna abamura mwana goikaransa moborane iswari ng'a ninki kegendererete ase omochie oyo. Torochi bono kera omonto nkwerigeria are isiko ntwanye korigeka ao toisaranse, tomaye rakini eri ritang'ani omwana asirete, omwana omaremu bw'endugu yane ekero asirete, ntoisaranseti tokamanya, tokaborana rende ng'aki yarenge, abanto abare ebamu suspecteti ng'a omwana niga achi ng'a buna nkoiba arenge na gento nkeiyo abwatete ekero omogambi akobori nkwaa monyorete nonye evidence ende yonsi? Bono bakanyora buna mbabwate baikire goita omwana. Abwo bare komoita, bono to riria twaisaransete ase efamiri, tokanyora rende kende nkei kiarenge omwana are goita buna oibire gose obwatire ebitensi gose na eng'ombe gose embori gose enkoko, kende nkei kiarenge oro, eh bono.
Efamiri eye yaino, mobwate mooono omanyete chifamiri nchire okonyora chikorwana, yaani ekenyoro igaa chifamiri kong'u nyarebe onyarebe na nyarebe nonya nokorigererania mbari korigererania, inkaiga nkorwana moren'onde. Okorwana torochi bono ntomenyeti kaa, ekero omonto akamete kando kando kenge oyo oroo nenduwe yane oyo okabere, na omonene, na oyoo oywo nkobwateria sita, abande intwe oywo iga iga, abande tokare isiko isiko ekiagera ntobwati ngaki chia ogochi konya kuumana mana oo, onde ata oyomo okumana ng'o mokumana komorere onde taiyo. Ehistory nere eyogoitwa omochie oyoino. yogoitwa.
Yaani gotatiga marehemu bono oyosirire mm. tatiga omwana oye mm. is there any history in your family ng'a naende monto onde naitete gose monto onde naitete monto eh, eh, monto tayoite gochakera agwo monto ayo gochi magega eh. monto tayoitetwe oitirwe gose atoke enchera gose atoke nonya nyomba onde taiyo mm. yaya yare history teiyo korwa magega mm. yaya iga echi nachi chintang'ani bono moigwete eh bono eh Ah, naki baba. Mbuya.
Pole.
Asante.
Naki okorokwa?
Chirieta nkorokwa Alice Kerubokemo. Alice Kerubokemo. Naye omoruki o marehemu. Mm. Inki ngekegenderete? Ritang'ani kabisa, timanyeti gose ndachakere ase omwana marehemu osirete, Eh. manye gocha ase omogaka. Keratiga ango.
Mwana marehemu ogo naende? Eh, omwana marehemu naro ororo osirete. Igo naruete aa nabana ase eng'encho y'obokong'u kw'erigeria, nkaenda Kitale. Ekero naenda naika Kitale, eyarenge two thousand and nine, January nachiete oo. Egoika two thousand and ten, ngaakerwa esimi gocha Kitale, omong'ina mama iga anyaregete. Lakini ekero nachiete goika iga iga. Omong'ina mama omino nabo bono ase osoete. Makobiara ee.
Nkanyora ng'a na omwana one, okure. Na omwana oye iga ekero nkobori eshida ninki, ng'a omwana oye iga arusetigwe nyo- arusetigwe nyomba ase amenyete enyomba yarenge nse aria, abanto bakamobwata mogaso o igoro, bakamotaria, bakamoikia ang'e gochia kiamokama, bakairania, bakareta bagaikia ase akorokwa friends, bakamoitera ororo saa saba igoro. Bakamoita tumbo arochekaine barabwo mbamanyekanete ng'a nyarebe na nyarebe bamoitete. Abana abwo bakabekwa, omwana oyio akabekwa epaara igoro agatigwa abwo. Bono ekero twachete koboria buya, togatebiwa yaya, abasigari igo barigetigwe bagacha, na omogambi okorokwa Mosiria, bagacha bakarusia omwana oyio epaara, akairwa mochari, nari rende tochete tokanyora ekero na omwana oito iga akwete, inche ngacha ngatindeka omwana, nkaganya ng'a niiii ninganie omogambi oye atenene, atebe ng'a yaya abanto aba iga baita omwana oyo, tiga batekerigwa atua, atua ende teiyo bategeti, nabo yasirete iga aywo akaera igo. Omwana oboyio noyoka arenge? Nere orenge first born omomura. Abana mbarenge obwate?
Abana mbwate ase a- ebarenge nane, ekero marehemu arwete ororo, bagatigara saba. Abamura barenge?
Abamura bare batato, abaiseke bane. Bono nki bagogotebia momura obo are komobuni? Mbari go- ekero okoboria nki akorete nonye na ekero nachete ngachungusa ase bakamura baminto, nkobaboria gaki nko mwarenge iga iga, nki omwana akorete ekagera agaitwa? Mbachieti ko- Mbantebeti takoreti kende, naiteti gosaigwa. Ngwachete bwa omochifu aro okamoboria ng'a chifu omwana one enki akore. Omogaka nachiete akaripoti. Nachiete akaripoti, bakamotebia twarikire ense, toche torore ng'aki togokora. Baadaye, bono okorora ng'a ebesa yatakeire endagera eke esie eke kemanye kogenderera, go- goetera buna obotaka bore. Igatigara koba igo, ngatebia omogaka, tiga twaumbie totige, togende rende tosugurekere aba iga batigaire moyo, tokagenda Kitale. Iga abanto aya mbamanyire, mpaka amarieta amo mbamanyete. Baria bamoitete, mbamanyetwe, mogaso igoro yarenge saa saba bagoteba nabo baeresete. Eye bono omwaka elfu mbili na tisa. Eeh two thousand and nine, ilikuwa mwesi wa kumi.
Okay, naende korwa erio monto onde onagoitwa efamiri yaino, gotatiga bono omwaka oo. Obotuko omogaka oo na omwana oo, naende monto onde ogoitwa efamiri yaino aa, either chiango chiaino, omwao igaa, nini, monto onde naende oyio nagoitwa. Omwana one nere bweka oyio oitete, nere ochakerete goiterwa yaani ko yaani nonya na abaamate ekero bagoteba, abana abaminto ekero bantebeti, kware korigereria omwana oyio, enchera eitetwe, ebantebeti ng'a baria bare komoita, bat ebamwagete bakaruta inse, Bagatacha enda igoro, omonto o riina igoro otacha, otare ogenda gochia aria. Riria barora ng'a bono orimire, bakamanya komotiga. Ee, naende barenge abanto abange buna bantebetie ekiagera inche narenge oo.
Okay, omwana oo okure oitirwe na abanto in two thousand and nine. Mwezi wa kumi. Mwezi wa kumi.
Eye nemiaka ere inga mpaka bono, that's around two o nine emiaka eye arachiire, momo fourteen years eh, now fourteen years later, mogaka one ere otokire gaitire enchera. Oh nigo narenge kitare naende, inche no menyete kitare ase obweng'e na omogaka oyo, lakini agaika omotienyi okarenge oyo omotienyi orenge oo December. Agacha last year. eh, agacha iga iga ng'a tiga ache korata omogondo oye, aa- arigereria arore rende areme. Inche rende igo nachete nkabekwa ase engo na gokora ebibarua rende iga aria ki tari ebibarua ebinge ngotoka bire, ndegere nshughulikere abana aba iga, basome ekiagera, nachiete korigereria nkarora obogima na obokong'u iga iga. Ngatema gotora chichae iga iga round, nkaratema kogenda ase buna escheme, gotora chichae. nkarora obogima obo na obokong'u. Omoerio one okorokwa Edina, agacha akandusia iga iga, akang'ira gochia Kitale. Akang'ira omochie bwa abana chintakana, nkamenya ororo, nkaba ngokora egasi, ngasomeria abana aba iga enyaroka eye nere enene. Nero na nabwo nachakerete nachiete oo abana abang'ani iga. Nabeire ngosomia abana aba iga, goetera chishida, bono oyaikerete December, mwana omogima eke nkagoita. Omokogoti abwate emiaka ikomi na mocha.
Oria oikaransete aria. Bono oyeigeteeee omwaka oyo iga, omogaka oyo agateba tiga ache korora omochie oye, agaicha iga iga, korwa ache korora emetienyi etano. Inche bono ase obweng'e, nigo nkirete jumamosi, nyore ngoakerwa esimi, omogaka oyo otokire, nigo akwete na epara are. Aya, ase oyong'akerete esimi ngastuka nimbwate enkoro embe, nkaragwe inse, abamate bagacha bakambwata chichirani aane, ngacha buya. Naende ngaikera ngateba yaya, tiga ndemere rinkwane manye ng'a inki eke kiaba. Nkoboria ekeene, omogaka oyio iga aitire na epaara igoro are? Ng'a ee. Imoroche iga abwo esaiteire, amanyinga naro oo? Ng'a amanyinga taiyo. Chianga chirochio nchibwate amache? Ng'a yanga nchibwati mache. Inki akorete amagoso ki akorete, ng'a takoreti kende, ekere mokorigereria, moroche ng'a nse abwo abanto mbatachete ebitiringo mbireo, mbakanete getiringo kende gionsi nkeiyo, nonya nintwe tosinyiire ng'aki abekire nse aa. Nkarwa ororo nkaichana, ngakumincha omogaka one are goiterwa, nabeire ngosumbokana na abana ekiagera omogaka ngosiba arenge, nkarora yaya, enchera ndakonye abana yoka, tiga nsuke okogoro, ng'ende nkore ebibarua nsomie abana aba iga kae omogaka oyo ache korokwa omonto. Ase obweng'e, omogaka one nabo akwete igo, na buna naakeretwe esimi. Etransport ekaratema komina ekiagera abana barenge abange, rakini chijirani chiganchangera, ekagera ngaika iga iga. Nare gosaba iga, gaki monsaberanie efamiri yache eminsi gaki, ekonyeke gaki, natemire natema gotamia omogaka one, rakini egashindikana, rakini ase oyo omoitete Nyasae na, namorigereria naende namoiraneria.

Inche gochaka iga, ng'aki ekero mokorigereria omwana buna oyo ng'aki bono ngokorera, rigereria gochia abwo. Nabo nchandegete goikera igo, moise gosoa ase enyomba eye ekero nenkeiyo, onye ndiri abwate amaariko anga twateba na amaari abwo nigo are lakini kende nkeiyo, goikera bono iga tindamanya ng'aki aitire. Inche ng'o ndagete obokendu obo oichire enda yane?
Nigo barenge nere rituko erio nkaige ekero achete nigo bamenyete nere.
Onde taiyo okogotebia ng'a barenge komo, momura oyo mwabo ore koeresa, naro bare korakora kome ekonda, lakini bono bagoteba ng'a rituko eri tarenge oo. Nkaiga erio achete mbamenyete na mwana onde nkaigose nere bweeka ochete.
buna anyigwete bagokwana aba bangaga, nigo bagoteba ng'a rituko erio okorora tachete nyomba, tachete nyomba, tai taigeti gocha nyomba. Lakini mbamenyete na mwana onde nkaa. Aa, tamenyeti na mwana onde. Okay. Ase emetienyi eye etano achire igaa, tamenyete na mwana onde. Nere bieka oria. Nere bieka omanyete. Bono aye oko- oko- okorengereria kwao gose ogokagera kwao, inki efamiri yago ekobunigwa?
Bono inche nkorengereria inse inyuo atimanyeti ase obweng'e
mwancha omoregere ne eng'ana enkong'u sana, ekero ogosiria omwana oitwa, gwasire na omogaka nere ase ogoitwa, efamiri eye ekero nacha iga iga is a efamiri etabwati kende ekero okoyerigereria efamiri ere inse, ogogosinwa, omanyete abanto babwate amaremo ngoteba tore kero kende namaremo bakobuna. Abanto babwate enibo ngoteba tore kero kende na akang'ombe gete baroche gasibire isiko, bagacha komoita, bamura bamwe abwo nabo aboroche oyomo nere otwakwane nere, oyonde ngokwana tore nere, familia mbana korwanerera bore moo gesa gesa gesa ense etongwa. Onye maybe bakare korwanerera, nabo baratotebe tomanye ng'a kero kende Ninki kiagerete? Mbuya ore, tata. Mbuya nde, ndugu.
Naki okorokwa?
Inche nkorokwa Eric Ongeri, oyobo omogaka oyo onyorekanete aitire. Omura o karenga?
Oyo kabere.
Oyo kabere. Yeah. Iga ekero oria onde asirete bono aye omonene, in short. Yes, yes.
Naki ogendererete ase inaa, tata?
Maybe aye omanyete na omomura nabo oratware obomani. Bono inche engometie.

So eprate eyio nabo namenyete bwa eanti yane, nao nare gosomera. Eanti eye bono eswe afaa tatogete gose araria? No, bwa eanti yane gochia gesera aaria, oyomwabo omse, oyomwabo tata bono, orenge okabeire omwalimu, akaritaya, na omogaka oye nomwalimu orenge, bakang'ira nabo bachiete gonsomia. Bono rende narenge engaki eyio narenge class. class eight, two thousand and nine, nkoigwa ng'a endugu yago yaitirwe, are pa anyorekanete pa ara akwete, aite tuna abanto batamanyekaneti, gose aba ba baadaye bakamanyekana baka uchunguzi egakorwa iga, amang'ana akaenda pending, binto mbichieti kobwatigwa buya, baas agatindekwa, oria otindekire mato aria. So, koruga abwo, twabeire egeka, omogaka bono nere buna bono nacheti goakirwa esimi, ngatebiwa ng'a tata omino anyorekana, aitire. Aikire, so aya aikire natomerete mpaka ebicha, esaa eria aikire nonye naye nabo okorigereria okumia ng'a ne- eng'iti yare goitwa, neba neng'iti gose ogwaka omotubu bwoka yamitire kera ase. Sorende nabo nakumeti sana, mpaka bono buna twachete gocha togacha tokanyora buna egenderete ime. Bono tingo kaka sungura, tinkonyara ko understand ng'a inki kegenderete actually, lakini you know. ebinto mbire birakorekane yaani oratigere Nyasaye tu yeah eh honestly. Aitire estyle gete mpaka orakumine endugu eywo yane nero nabo yaitire tu igo, bono timanyeti ng'a inche ngochia koba next because aba barwa aba bararure ororo

Nao bono iga ndamenta ayande ng'aki, amang'ana namange agokorekana emechie, maybe egento nge kare oo, egento egento kere oo kebisegete somewhere, that's what am thinking, egento kere oo kere deep, deeply hidden, yeah. egento eke ngokwana ngokwana ase eng'encho, nonye na omwana omoke nabo agotumeka common sense, amanye ng'a ah, ase ense ng'a no, gwaye omochie oyo bwoka, gwaye omwana, ise, the sa- the- the- the- sa- the same incident gwaye, eh.
Kai, tindagwire ekero negekong'u. Egekong'u ogokumia,
egekong'u ogokumia gagasungura, inche egento ndatebia abanto baminto ande onsi ase bare, batosaberanie sana, because egento ekere tokoroka ng'a okonywegwa amanyinga, yaani okorora ng'a oregire, now this has to stop. Noonde bwensi ora ande onsi ase agokora amang'ana aya iga, this one has to stop, batigere iga iga, batororere amaabera, gose Nyasaye tobatigere Nyasaye, Nyasaye aba at a deal now, yeah.
Bono okogania kwao nkorokia oko, abanto mbare bakorigerete erio abange abande na abasani bago, bono okogania kwao oko oko ogosaba kwao nkorokia buna omomura bono otigarete omonene bwa omochie oyo. abaminto abanene abake, gaki nkobasaba,
amakong'u ayabeire kagotonyora buna korwa ase my brother na bono iga tato nero okure boigo, gaki nare gosaba ritang'ani pi. Security erigererigwe ase ekenyoro eke. Number two, tata bono iga intwe ntobwati kende pi. Tata bono iga I have no idea naki akorwa mortuary. I have no idea gaki abana baminto baria twaberire nainwe mong'inyorete, momanyete. Onde bwensi ora come across this video.

Eki negento kerabe ndoche rahisi sana gochunguza abanto bamoitete. So motokonye gaki any support gento kende gionsi oranyore moto support moto support gaki ase ogwancha kwaino. Okwo nakwo ogosaba kwane kaka Sungura.
Mwancho omorikere namariga amanene igo nsinyire gokwana, lakini rende. Bari mobwate riyanda intwe tokonye efamiri eye iga erinde nie tata omwabo ase amasikani, na ayande amanye kobwatia lakini rende nonye na aye isiko abwo nabo ogokomenya ekero efamiri egoitwa egesaku ekio, omorwa omino oitwa in a mysterious way mogasoa igoro saa saba, abanto barigerereti, omwaka onde nere otoka the same same way gaitire, nere otoka gatugutire paara igoro. Nigo bono abagusii nkorakwanane ng'a timanyeti gusii eki abeire, gusii togocha gokora ebing'wanso, ekiagera enchera abanto bono bagoitana, enchera abanto bagoitwa, timanyeti gose monto naro obwate okobua bwokoira obogima bw'omonto, yaani ng'a aye kwaboka igo gwaita omonto naende gwatara kore moyo, yaani ogotara paara igo okona korengereri ogochi korora onya omochigete, kwarenge nyarebe ingosi lakini inche namoitete, bono aye akiri yao ng'aki gokora emeremo. Aa oroche abanto baitete momura oyo noo bare noo baa bagotara iga iga eh, nonye naye ekero ogotara iga kwarora momura omino ng'a ing'a yaani okoraga ng'a oko okoragera omonto ng'a nocha omomura oria ng'a oria tata nere oitete momura ominto ng'a ng'aki okorengereria abanto bakoigwa. Abagusii tiga totware obwanchani nonye amakong'u aichoire Nonya amaremo abeire bobe, na ebinto binde ebitwaka bire ebinge, tiga twanchane. Onye omonto kabwate omochando, ngoserangerie bamura bamwabo nabo bare abakwanire abamura abanene, mwaka naro okwana obwate chimbuche, morangerie mote momura omino nkomochera are, momura omino nkong'ibera akare, inki ogoitera omonto mogaso igoro? Anyway, etogosaba abasikari, mokore uchunguzi esaine, goetera ase abachief, na abasikari polisi DCI mokore uchunguzi boria esaine, so that efamiri eye tware obokeene ng'aki enka yabo iga ekobunigwa ABCD. Bono omonto oito omotang'ani, oyo okabere, abasikari noo more, abachief noo more motogoretie amaiso, bono ng'aki efamiri ekomanya. Ochungusie korwa isaine omogaka oyo amanywe ng'a ki, ning'o omoitete, abanto abwo bamanyekane ng'a nyarebe na nyarebe na nyarebe, naende babwatwe ekiagera nemanyekaine. Inwe mokamanyete eki mokomobunia, mbese moche moiche mototebi ekiagera abasikari inwe mobwate enchera mokomanya, ayande tuna kogenda. Amareta aria nkorokoro Jasika Kasungura, tiga Nyasaye abe amo naende, ekenyoro eke neke bono mwantegia korokwo. Kabosi, kabosi, ekenyoro gia kabosi ewodi ya ibeno, ya ewodi ya ibeno, econstituency ya Nyaribari chache, ecounty ya Kisii, Nyasaye tiga abe amo nainwe.